Issa il-ħass. Il-mama li kienet tħobb ħafna tippoża għar-ritratti Xtaqet li twaħħal ritratt kbir tal-familja kollha, memus fi gwarniċ tal-injam, u tpoġġih fl-intrata tad-dar biex kull min jidħol jilmħu mal-ewwel. Filgħodu kmieni, malli l-papà daħal fil-kċina sabiex jieħu bela te qabel imur għax-xogħol, il-mamà bdiet tgħidlu fuq din ix-xewqa li kellha. Il-papà ma qallilhiex le, bejn għax kien għadu ma qamx għal kollox U anki għaliex issa dara ma jmerijiex lil mamà għaliex qatt ma jieħu palju magħha. Il-mamà bi tbissima fuq wiċċa ġabet kikra te lil papà u kompliet tkellmu fuq dan il-famuż ritratt li xtraqet. Il-papà qalilha sabiex meta trid jistgħu jieħdu stessu bil-mowbajl jew ritratt u jibagħtuh għall-iżvilupp. Iżda l-mamà ħatfitu minnufih u bagħtitu jsaqqi l-ħass filwaqt li qaltlu li kellu jkun xi ħadd professjonali li joħodulhom ma jmorrux jiġu ħażin u kull min jidħol id-dar jara ritratt tikrah. Il-papà hekk kif B'dik l-għajta tal-mamaġif tiegħu, reġġa' lura kliemu u qalilha illi jekk trid, tista' toqgħod tfittex fuq l-internet u tara ssibx lil xi ħadd tar-ritratti li seta' joħdilhom ritratt xieraq. Hawn il-mamà ikkalmat u reġgħet tfeġġet bissima fuq fommha. Malli lesta minn dik il-kikra te, il-papà pies lill-mamà fuq ħaddejha u telaq lejn ix-xogħol. Il-mama ġabet it-tablet ta' Pinu mill-kamra tas-sodda tiegħu, attenta li ma tagħmilx ħoss sabiex ma tqajjimx lit-tifel tagħha għaliex kien għadu kmieni wisq biex tqajmu. Bit-tablet fida reġgħet marret fil-kċina sabiex toqgħod tfittex ħanut tar-ritratti. Fittxet mhux ftit u fl-aħħar sabet fotografu li se tibbukkjah online. Għafset il-buttuna sabiex tagħmel appuntament u mingħajr ma taf kif, minħabba li ma kienx mitħla daqstant tat-tablet tat-tifel, ibbukkjat sessjoni fotografika għal dakinhar fil-għaxija stess. Aktar tard, malli Pinu qam sabiex jieħu l-kolazzjon, ċemplet il-fotografu sabiex tikkonferma l-appuntament, ma jmurx ħadet xi żball u ma tkun ibbukkjat xejn. Kollox kien ikkonfermat għas-sitta ta' filgħaxija. Pinu kien sarlu l-ħin sabiex imur l-iskola u malli lesta mill-ikel li kellu telaq bħas-soltu. Il-ħin beda jsir u Pinu reġa' lura d-dar mill-iskola. Il-mamà kienet fuq ix-xwiek u kienet ilha tipprepara tagħmel il-makeup sabiex tidher sabiħa. Pinu tajt x'kemm baqa' ċċassat lejn il-mamà Hekk kif ra b'dak il-makeup fuq wiċċha, qatt ma kien ra daqshekk sabiħa. Qalilha li żgur li l-papà kienet se togħġbu. Malli semma l-kelma papà, il-mamà ftakret li lil żewġha lanqas biss kienet avżatu. Qabdet il-mobile minnu fih u ċemplet lir-raġel tagħha. Il-papà kien għajjin mejjet Għaddej fuq xogħlu fir-raba' meta sema' l-mowbajl. Malli qaltlu tajt x'kemm qal xorti għaliex ma kienx ippreparat u li kieku kien jaf kien jitlaq qabel mix-xogħol sabiex ilesti. Il-mamà ma tantx ħablet rasha, qaltlu sabiex ma jinkwetax għaliex sabiħ kif inhu. Il-papà bir-rabja li kellu, qata' l-mowbajl filwaqt li bagħatha issaqq il-ħass. Tifsira, Meta xi ħadd iqabbiżilek jew inkella ma taqbilx miegħu dwar l-opinjoni li jkun tak, nużaw l-espressjoni tibatu jsaqq il-ħass.